Ɛnda ɛnɛ da yi a ɛnda yi atiefoɔ mo mo a mohwɛ me ɛnɛ da yi ɛnda red nati ɛna mohwɛ me wo a wode wafidie ɛde ato hɔ ano mesrɛ wo fa wafidie no yɛ dɛn fa to hɔ yi a ɛnyi ɛnhwɛ deɛ obi de ayɛ wo nti na wanhwere ɛɛ yɛfrɛ ne sɛn wo dua a wobɛforo akɔ soro yɛreba abɛhyɛ dwumadie ase no, wo a wohwɛ me no, yɛdi kan bɔ mpaeɛ ma Otumfoɔ Nyame sɛ ade deɛ ɛbɛyɛ biara no sɛ ɛbɛyɛ yie, agya wobɛyɛ biribiara koraa Nyankopɔn nsa nnim a ɛnyɛ yie, wo a wote hɔ so sɛ Nyankopɔn nni hɔ biara no wonim deɛ woreyɛ, Nyame wɔ hɔ na tumi so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ, na ndɛ Rev Nartey mebaeɛ akyɛ mebaeɛ bɛyɛ six years nie, ndɛ yi ara na mesan firi Nigeria yɛɛ dɛn ɛsan baeɛ, wohwɛ koraa me passport ne me nom ɛna ɛkita me yi. Mefiri Nigeria baa yɛ akyɛ ɛnnɛ da yi. Deɛ nti a masan aba ne sɛ mahu sɛ nnɛ atiefoɔ bi mo akɔfa mmorɔfo bi mo pictures ne nnoɔma de de daadaa amanfoɔ. Ne nyinaa no ɛyɛ ntorɔ. Bɛ yɛbɛdi kan ahyɛ dwumadie yi ase no, deɛ mebaa pɔtee yɛ bɛbɔ mpaeɛ nhyɛ Nyame animuonyam sɛ Nyame wɔ hɔ. Ɛnnɛ da yi a wahu me no hu sɛ wo yiedie ayɛ dɛn ahyɛ aseɛ nti nya aboterɛ na tie me. Wo deɛ womfa me nɔma no koraa tie deɛ mebɛka akyerɛ wo yi ansa. Yɛbɛdi kan abɔ mpaeɛ sɛ yɛayɛ dɛn? Yɛntontom Redna ti tumi no deɛ ɔtumi yɛ ansa. E. Nammeɛ hɔ rengye nkeo ni ju shi shɔ ju shɛ yi Nammeɛ hɔ rengye nkeo ni ju ju shɛ yi Deɛ yɛbɛyɛ biara nyɛ yie Obi biara a ɔrehwɛ me nnɛ da yi ma ne yiedie nyɛ dɛn? Ɛnhyɛ aseɛ Yɛse wonni sika a aduro nyɛ na ɛnyɛ sɛ car de woahwe hɔnom a na ɛnyɛ sɛ womforo car biom Wo a wohwɛ me maame nya aboterɛ ne tie me. Ɛnnɛ da ɛka amene wo nti wo wusie Ɛka amene wo ɛnnɛ da wusie Deɛ wode bɛtɔ aduane adi koraa na ayɛ dene Wo a woakɔ awadeɛ w'awadeɛ ɛnyɛ yie Wo a wosom a wotɔn a ɛnyɛ dɛn Yɛntɔ mma wo no ɛnyɛ hwee Yɛse wote hɔ a wote w'adeɛ so Wote hɔnom a wote w'adeɛ so Wotie me? Wo a wohwɛ me no tie me, fa me nɔmba, me nɔmba no na ɛyɛ dɛ ɛda screen no ase a ɛyɛ dɛ ɛkɔ ɛba no, woba woba abɛtɔ me ankasa. Ɛnka sɛ baabi a wokɔeɛ no ebi a wo woankɔto nipa no, me phone so na egu hɔ yi, wofrɛ me a me ara na me ne wo bɛkasa, ɛnyɛ akola bi, adwuma wei a yɛyɛ no tie me ɛnyɛ fitaa adwuma, wobɛhu obi te sɛ me sɛnea wanya gyedie ahu me yi, wobɛkɔ no na woankɔto nipa no, woakɔto nipa bɔneni, woatu wo sika agu, woba a me yere ne me mma wɔ fie. wonni sika a wosi aduro nyɛ ɛkwan no sika no a wode bɛba no ɛno na ɛyɛ asɛm no wobɛkɔ baabi a ɛse fa hundred million five hundred million three hundred billion ne deɛn deɛn bla wowɔ bi anka wokɔɔyɛ bisa wo ho ah ama obi aba abɛtena ne nkyɛn sɛ na mɛti wɔ yi na obi abɛtena nkyɛn na ɔgyegye ho ma no ae woba wobɛyɛ sei wobɛyɛ sei saa nnipa no a wohwɛ no a wonya adidie ma no kɔɛ no wokɔɛ korɔ san kɔtoo nnipa no Te sɛ wɔn a wɔse obi se sɛnde nnɔma no, sɛnde, o sɛnde ma na na wasɛnde ama no, hwɛ wei nyinaa, wohuu me, te sɛ bi a wohuu me sei a wobaeɛ koraa na wokɔɔ nipa no hɔ woankɔto no, sɛ wanhunu nipa no sɛ ɔse gyina hɔ na sɛnde ma me no, gyedie bɛn na ɔnyaaeɛ berɛ a woba abɛto me, woba abɛto me yere ne me mma nyinaa wɔ fie? Mese boa wo ho, three point five, bɛ sika dwuma no yɛ wɔn mu ahodoɔ different difference, three point five kura a meka yi obi wɔ hɔnom a ɔnyɛ dɛn ɔnni bi wo deɛ frɛ me na fa wo haw tu m'anim sɛ Nyame pɛ sɛ mɛtumi aboa wo a Agya me so mɛboa wo na ɛsɛ wiase no wonim sɛ ahohora wo ne mpaninfoɔ na ɛyɛ dɛn ɛto nsa didi ɛna wiase no a ɛwɔ hɔnom no wiase no a ɛwɔ hɔnom no ɛnyɛ adehyɛnhyɛn biara na ɛyɛ sika kɔkɔɔ Wobɛhu obi hyerɛnn na ɔde ka eh, ayi, hwɛ me ara na wohu me no, ɛnyɛ obi bia, ɛyɛ me ara menie, woba aba abɛto me ankasa, ɛnyɛ akwadaa, na maka sɛ fie, ɛnyɛ fitaa adwuma na meyɛ na maka akyerɛ wo sɛ wo a wohwɛ me no, yɛ dɛn, wo, wo, wofrɛ me a makora bɛne wo bɛkasa, daabi, me ara na me ne wo bɛkasa, hwɛ me yie ne hwɛ me yie, na ndɛ ntorɔfoɔ adɔɔso, obi wɔ hɔ a ɔde mfonie bi na ɛba, woba a, kuo no wobɛ joine Red Natty kuo no a, woba a, sɛdeɛ meyɛ ma amanfoɔ no, wo ara wohwɛ scheme no mu a, ɛna amanfoɔ bɛgyegye wɔn deɛ kɔ no, Wei nyɛ ayi ayifoɔ yɛyɛ black man yɛ black man foɔ nkoa na me ɛwɔ m'ayi mu me nfa mborɔfo ntoro nti na obi kɔfa bronyini bi ne nnoɔma bi akɔfa ɛde pictures bi ne sika bi me nyɛ saa adeɛ no ɛna ndɛ koraa me ba mamma sɛ me bɛyɛ nsɛnkyerɛnne Ghana foɔ mo pɛ nsɛnkyerɛnne dodo Redna ati wo a wo nim me no wo nim me dada wo a wo pɛ nyensɛn waware akyɛ waware akyɛ nyensɛn nti koraa ma w'ani ngye wɔ awareɛ mu. passport yi a yɛka woakɔ abrokyire sɛ nka wobɛnya visa anaasɛ wobɛnya biribi akɔ ndɛ no nti wonnya saa adeɛ no ɛyɛ deɛ ntia? Biribi wɔ hɔ yɛse dɛn biribi wɔ hɔ wiase no koraa no wokɔ so no wo ne obi firi wammɔ da anaa wamfa da no ne ba no kɔ so no ɛyɛ wo sister no ba no ya na waka sɛ ɛyɛ easy wo te wɔ te wadeɛ so o maame paapa Red Natty tumi deɛ wode wo haw bɛdan na maame wo dan na wada Yɛse nsuo bɛyɛ boɔ dɛn na ɛne bi no no red na tutu mini saa na ɛteɛ nsuo fa boɔ fa nsuo ntumi nyɛ boɔ hwee tu anamoɔ pa na bra sɛ wabie adwuma bi na wopɛ sɛ adwuma no nkɔ so wabie adwuma bi wopɛ sɛ adwuma no nkɔ so tu anamoɔ na bra o ba a pɛ aboro nomaa bi se yɛ abra anaasɛ osika na wopɛ sɛ ɛntu a esika no wahu sɛ mo wei adeɛ wei a mede agu aboro nomaa wei hɔ yi ɛyɛ mo mo wei yɛ kan a baako biara wɔ mu bɛyɛ two hundred billion mo baako no nti sɛ mo konko bɛyɛ ayukura no yɛ sɛn ɛno ansa aborɔnoma no ɛbɛma kɔm ade no woso wo ba me ndidi ma kɔm ndo no ɛbra woyɛ obi a wopɛ aduane deɛ a wonya sika woyɛ obi a wopɛ aduane a wonya sika wo ba pɛ aborɔnoma fitaa wonya bi wontumi nkita so mba a wo ba wo ba bɛnya bi wɔ atɔ na boa ho me si sika dwuma no yɛ mu ahodoɔ different different bɛɛ na meka kyerɛ sɛ boa ho 3.5 ɛne aborɔnoma fitaa baako na boa ho na bra ɛna sɛ wopɛ asɛm bi na asan ti a frɛ me me nɔmba na da wɔ me whatsapp live so no no wei ofrɛ me a me ana wobɛhu me me ana me de me kaa ba abɛhyia wo aba abɛfa wo ɛsan de wo aba fie woba me ni body guys me use body guys Wobɛkɔ baabi na body guys ntoro nti no wafa body guy a ɛnyɛ ahemfie woba me woba me tampo hɔ a ɛnyɛ ahemfie na makɔfa body guys ne abodeyɛfoɔ abɛbɛgu hɔ menyɛ saa adwuma no just call me call my number frɛ me mɛ mɛpeke menyɛ sɔfo ɛna menyɛ malam mese meyɛ dɛn meyɛ red nati red nati metumi no ɛfiri Nigeria Tumi no kita me, ɛnkita m'akwadaa na maka sɛ ɔba m'akwadaa na ɛbɛyɛ dɛn? Wɔn a wɔbɛkɔ wɔn nyinaa, wɔn sɛ nkwadaa na ɛhwɛ wɔn. Wobɛhu nipa no a ɔbɛkɔ na ɔde nnoɔma bi akata n'anim na ɔde biribi apenti. Wobɛkɔ no no n'akwadaa na ɛwɔ hɔ no, wokɔɛ koraa no ɛkɔsi wo sɛn? Na sɛ wɔsan de mfonini bi aba na wohu sɛ mfonini no bɛsi ntwam, wonhu nipa no, nipa no kasa nko ara na wosane tie. Imagine, wo a wowɔ hɔ no bisa wo nua bi sɛ, Ntsi bisa wo nua bi sɛ, 'Ntsi asɛm a mereka no, eyɛ nokwar anaa nnyɛ nokwar? Woara so yɛ badwenba fa sunyɛ na fa to hɔ, dwen ho sesei a na efrɛ me sɛ asɛm a mereka no ntoo na mitwa a. Aa Maame, kɔnkɔnsa nye ntorɔ. Wiase no a yɛkɔ no, baabi a yɛkɔ no, yɛse wonnyi sika a, wonnyɛ obiara. Benya sika biara na eyɛ sika. Nna me dɛ mɛka akyerɛ wo sɛ adze biara da biara no bɔnwor bata ho. Wofrɛ me a mɛka akyerɛ wo. Sɛ wiase no si baabi a ɛkyekyere aboa no, ɛhɔ na yɛyɛ dɛn? Yɛyɛ dɛn? Yɛsane no. Wontumi nkɔsane no Kwaku Maame dan akyi, gye sɛ me dan akyi hɔnom a na abɛyɛ dɛn? Enti hu sɛ meboa wo a, ɛsɛ wo nso woyɛ dɛn? Woboa me. Daakye asɛm nti na yɛdidi a yɛagya yɛn mma bi. Nti a mese me hwɛ me ne wo kasa koraa no kɔ so gu so reyɛ dɛn? Reba. Woretie me? Me ne wo kasa nyinaa no, yɛse adepa na ɛyɛ dɛn? Ɛfrɛ ne ho. anaasɛ ɛtɔn ne ho bɛdi ne ho adanseɛ, wo a maboa wo no, di me ho adanseɛ kyerɛ obi. Wo a wo yɔnko, wo nua bi akɔka aburokyire, wonte ne nka, anaa wakɔduru hɔ koraa, green paper anaasɛ ɛse deɛn nso a ɔbɛnya a ɔde bɛba yi, ɔnni bi no, wo deɛ frɛ me. A. Sɛ wakɔ obi hɔ no sɛ ɔnyɛ wo visa mma wo, anaa wo passport picture koraa mma wo a, nipa no adaadaa wo agye wo sika di. Fa Red Nutty tumi no. Red Nutty nɔmba no. Sɛ Red Nutty, asɛm sei na ɛwɔ hɔ, sɛ mɛtumi aboa wo anaasɛ mentumi mboa wo. Sɛ ɛyɛ sikasɛm, ɛyɛ sikasɛm. Ɛdeɛn ne sika? Hmm? Woahu sɛ nnɛ wonni sika nti no wotetɛ. Wo a wohwɛ me no, wo na meka no. Ɛnnɛ wodii adanseɛ bi akyi a wokɔeɛ no, nnɛ wotetɛ. Fie koraa wontumi. Wo nenam na woboro ka. Ɛkã me no, wokɔ yɛ anaasɛ ɔbaa yɛ? Obi a wotɔ nsuo mu asiw bi sɔ me mu na twe me firi no nipa ne sane pia wo hyɛ nsuo mu maa me. Red Natty, Wo a wonim me nim me, akora ketewa koraa no, mese mewɔ hefa? Mewɔ Sampa Wu Road, Mins Kyɛngyi M'ano yɛ nsa mfa, yɛse yɛnto ntasuo mfa y'ano mfa, daabi, yɛnsuro nip, yɛnsuro Nyame nsa nsuro nipa dasani, Nyankopɔn wɔ hɔ, tu anamɔn na bra, na nya gyidie, na tu anamɔn na bra, na bɛhwɛ, Red Natty Red Natty mese wo baa sei aa hwɛ Woan sɛ mmanfoɔ bɛgye wɔn deɛ kɔ Obiara na ɛbɛgye ne deɛ kɔ no Wote hɔ ɛɛyɛ dɛn Wote hɔ ɛɛgye deɛn Maame paapa W'abie store bi Obi wɔ hɔ nom a ɔtumi kɔgye bosea na ɔde ayɛ adwuma Adwuma no ɔhu so Obi wɔ hɔ ɔbɛtɔn adeɛ Adeɛ bɛkye no Anaasɛ ananmmerɛ bɛduru no Sika no ɔbɛkɔ akɔkan no na ɔhu so. Ne nyinaa no, ɛyɛ a ɛyɛ nnoɔma bi a ɛyɛ dɛ, ɛko tia wɔ abrabɔ no mu. Obi wɔ hɔ wobɛda na sunsum ne wo da no, saa nnoɔma no nyina koraa no ɛmma wo nnya kunu papa. Ɛbi wɔ hɔ koraa no a wo wonyem koraa no ɛtumi ɔnye sɛ ɛsɛe. Ɛsɛ ɛnyɛ wo nko ara na yɛaware wo, nnipa sunsum mmienu sunsum aware wo na onipa dasani nso aware wo. Nti deɛn na ɛbɛyɛ yie sɛ w'awareɛ no ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ yie maame. Woakyi no apɛ nyensan a wonnya, nyensan nti no ama wo kunu akɔfa foforɔ aka wo ho. W'ahoɔfɛ nti na wiase so deɛ. Sɛ sunsum ware wo a, wonnya kunu papa. Amanfoɔ bɛware wo. Menim obi a ne mma yɛ bɛyɛ hundred. Obiara ne ne papa. Adɛn nti? Ɔsɛ adeɛ no yɛ no no, ɛyɛ no dɛ. Ɛyɛ wo dɛ? Wodi ɛyɛ dɛ akyi a, maame, wobɛhwere nnoɔma, wo nnoɔma bi. Mefiri ɔkwantuo mu bɛduruiɛ ara na ayɛ sɛ, Agya, wo manfoɔ bɛbisa me sɛ, nti nkurɔfoɔ yi a wɔba TV so de wɔn pictures ne wɔn ayi ba, wɔnnim sɛ Red Natty Me na me wɔ me na me yɛ saa adeɛ no de mmanfoɔ ɛde ɛyɛ dɛn ɛde saa kuo wei baa Ghana first ɛfiri Nigeria baa me se sɛ ɛsi ɛsi nie wɔn nie wɔn bɛbisa me sɛ nti ɛno nso yɛ nokorɛ anaa me se ɛnyɛ nokorɛ wo hwɛ me nkorɔfoɔ yi a wɔn yɛ dɛn wɔn yɛ Ghanafoɔ ne Nigeriafoɔ ne ayifoɔ na ɛwɔ ɛnyɛ mmorɔfo mmorɔfo no me baabi a me yɛ me mmorɔfo na ɛno me kɔ hɔnom deɛ deɛ hɔnom deɛ na yɛkɔ yɛkɔ yɛ deɛ yɛkɔ bɔ mpaeɛ kɛseɛ no ɛtumi akɛseɛ no hɔ na ɛne asɔfofoɔ akuku damfoɔ yɛhyia hyia Sɛ wohwɛ kootu yi a mehyɛ a, hu sɛ ɔsɔfo papa bi, ɔsɔfo bi na maboa no a ɔno nso atɔ kootu yi ama me a nnɛ ama ahyɛ yi. Memmaa sɛ meba abɛhyɛ batakari ne nnoɔma akata me ho na mayɛ kuntann na obi aka sɛ, Ee, ese. Dabi, menyɛ saa nkurɔfoɔ no bi. Maame, tu anammɔn pa. Ɛnyɛ adehyɛnhyɛn biara na ɛyɛ sika kɔkɔɔ. Ɛnna ɛnyɛ wiase no nso, ɛnyɛ dua biara na wobɛtumi aforo a wode wo ho suro. Wohwɛ aboa yi a, sɛdeɛ aboa yi apagya ne mu a, ɛdeɛn no no, maame? Mese wo ba, aboa wei, sɛdeɛ aboa wei gyina m'anim a ɔrehwɛ me yi, ntam ka sɛ, Adeɛ biara dɛn, bɔdom, bɔne, ɔtan, wohu sɛ aboa yi, ne ho nyinaa yɛ fitaa? Hwɛ n'ani no. Wohwɛ n'ani a, ade tuntum wɔ hɔ. Woba a, mɛboa wo. Sɛ woba a, mɛboa wo. Maame, woba na mentumi mmoa wo a, mɛka akyerɛ wo sɛ, 'Fa wo sika kɔ. Ɛsɛ mewɔ yere ne mma wɔ fie. Saa na wo nso woannyere mma nnɛ kanti koraa woadwane, wontumi nkɔhwɛ wo yere ne wo mma. Hum! Fa me nɔmba no frɛ me. Sɛ wɔkɔ baabi na obiara yɛ ɔsaa no a, na ɛnyɛ me. Me werɛ de no ara ti menyɛ ɔsaa. Meyɛ ɔsaa gye me ne me Nyame. Woate? Agye ɛne me ne me Nyame. Tu anamɔ. Fa me nɔmba no frɛ me. Ɛdeɛn na ɛhia wo? Sɛ worekɔ sukuu a woampaase? Sɛ wopɛ biribi a woamfa wo? Sɛ beema bi, wo ne beema bi abɔ bra na beema no pɛ sɛ ɔnyɛ dɛ, ɔyi wo san si fam? Fa me nɔmba no nnɛ frɛ me. sɛ wo ne obi pere n'asase ho hmm Opanin me se fa me nɔmba no Wo nni sika wo se deɛn aduro nyɛ Bɛ wo wɔ sika a wo bɛhu sɛ aduro yɛ adeɛ wei yɛ dɛn aduro yɛ Obi wɔ bɛka se me sɛ kwan no yɛ dɛn ɛwa Ɛkwan no nyɛ dɛn ɛnwa Ɛwɔ ha yi ara wo de wo anyi fa ho wo wɔ Kumasi Tamale, Me se Agona Suadurofoɔ koraa deɛ me, me nkorɔfoɔ, Agona Suaduro Takoradefoɔ, wɔn a wɔwɔ Takorade, ha, Togo ne fafoɔ no, saa me nkorɔfoɔ, Nyankopɔn mboa mo nyinaa. Nyankopɔn, wo a, wo a woba, na ano yi a woba kɔɔeɛ yi, Nyame mma w'adwuma so nyɛ dɛn, nkɔ so. Mpaninfoɔ, mo a moyɛ dɛn, mode mo adwuma bɛhyɛ me ase sɛ m'adwuma nkɔ so no, ndɛ nsuo bɛtɔ yi, ɛndɛ nsuo bɛtɔ. Yɛwɔ nsutɔbere mu. Nsutɔbere mu a yɛwɔ yi no, nsuo tɔ a, hu sɛ w'ahaban no, ɛbɛfifiri mu no, ka w'akoma to wo yam. Ma hu sɛ w'asɔre so a wode abɛhyɛ ha yi, oil a woaba abɛgye bi akɔ yi, bɛn dɛ mankɔ, eh, ma, manyɛ dɛn, mamfa oil no bi amba. Ɛnyɛ ɛnyɛ saa, anka mayi akyerɛ mo. Oil no no, oil no a moabɛgye a mode yɛ mo adwuma a adwuma no rekɔ so no, modi ho adanseɛ. Ɛfiri sɛ yɛwɔ bi wɔ hɔnom a obi boa na ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ ne yɔnko. Ɛno deɛ woyɛ saa no a, woyɛ bayifoɔ. Wohu sɛ ɔyɔnko rekɔ so na ɛyɛ wo ya a, woyɛ bayifoɔ. Wo a wote hɔ no, wo wowɔ saa adeɛ no a, gyae. Ɛsɛ wiase hɔ sɛ woamma ɔyɔnko antwa ko no a, wontwa du. Woamma ɔyɔnko anyɛ yie a, wo nso wonyɛ dɛn? Wonyɛ yie. Hu sɛ wiase no, ebia ɛbɛtumi anam ɔyɔnko no so na woakɔ soro. Ɛbɛtumi anam so na woakɔ soro. Enti ɛnka sɛ, ɛɛ, deɛ obi de ayɛ wo nti no. Saa na enyina ɛteɛ. Nsateaa ɔwɔ kura no ɛnyɛ pɛ. Sɛ wotie me, fa me nɔmba no na ma obi, na tu anamɔn na bra. Me se yɛ sikasɛm, sɛ awoɔsɛm, ɛplobɛm bɛn? Obi adaadaa wo. Sesei wanya polis case. Yɛtwe a yɛntwe case no kura bi a ɛnyɛ wa ɛnyɛ wa so yɛde ato wo so. Fa me nɔmba no ma me. Mese gyae su Wonni sika koraa fa me nɔmba no na frɛ me Mese wonni sika koraa na fa me nɔmba na frɛ me Boa wo ho na Mese boa wo ho na yɛ dɛ Ɛkyena anɔpa sim Wofrɛ me sɛ Nana mereba o Anaasɛ Lord mereba o Na wowɔ hefa Makye wo sɛ mewɔ Sampawu road Mewɔ hefa Sampawu road Menni baabiaa Mewɔ Sampawu road Tu anamɔ pa Wo ba o, ma me ankasa na mabehyia wo, mede kaa ba abehyia wo wɔ kwan so. Baabi a wowɔ biara frɛ me, mɛdaete wɔn ma wɔaba abegyina. Wobesi hɔ, wobesi a, me ara na mɛsan afa wo kɔɔ wo ba na wamɛto me anyɛ adwuma no. Wo ba no ahu sɛ ahu sɛ body guys wɔ hɔ a, masa gyae adwuma no yɛ. Yɛnyɛ yɛnyɛ eh, ahemfie ne makɔfa body guys. M'ahemfofo a mɛky eh, mowɔ me nkyɛn a mode mo ti abɛhyɛ ano nyinaa, mɛkyeakyea mo. Wo a wohwɛ me nna anadwo yi, wo a wohwɛ me nna awia yi, mekyeakyea mo nyinaa. Wo a m'aboa wo a wonnim sɛ Rednati deɛ ne tumi anaasɛ ne aseda deɛ yɛmfa nndi deɛ, wo ara wonim, ɛfisɛ yɛn na yɛka no. Obi boa wo a, ayɛ sɛ wo nso woyɛ dɛ, wode na n'aseda brɛ, kanka Game Boys, Game Boys, kanka Game Boys, ɛhu obi nkwan mma w'ani mbere. Nyame mbrɛ ne mbrɛ pa Ndɛ Nyame mbrɛ n'aso sɛ ndɛ Me wrɛd n'ati mɛboa wo Wo a wohwɛ me wo na meka no Wo a wohwɛ me no Ndum TV no tsie me Efisɛ yɛse yɛn wo sɔre wa ka a Wo tse hɔ nom a wo tse w'adeɛ so Wo sɔre so a wo bɛyɛ beema Wopɛ sɛ ɔnyɛ ɔbaa a, wobɛyɛ ɔbaa. Ɛyɛ dɛn a, bɛbaa deɛ sɛ bɛɛma na ɛbɛhwɛ no. Ɛna ɔbaa so wante no, wante. Ɔbaa so a wonyɛ, wanyɛ wɔ, wɔ ɛɛ, wonyɛ w'adwene sɛ wobɛpɛ sika. Bɛɛma tam bia bɛɛma so bɛbrɔfo wo so. Ɔbaa nyɛ sika ɛyɛ, bɛɛma nyɛ sika ɛyɛ. Nti tu anɔmɔpa na ɔbaa so wo deɛ ne sɛ wobɛyɛ dɛn, wobɛnya awoɔ anaa wobɛware. Obi wɔ hɔ nom a awareɛ, ɛdeɛ nti a. Ɛsɛ tumi a ɛne no da no nti no, awareɛ no nyɛ dɛn. Ɛyɛ basabasa. Red Natty, woba me nkyɛn a, sɛ saa nnoɔma no, ɛyɛ ketekete ma me. Woba nkwadaa bebree na ɛhyɛ m'ase a, meboa wɔn. Obi a wabie adwuma, obi wɔ kɔ ne obi wɔ adwuma mu o, deɛ ɔne no yɛ adwuma no, ɔno n'adwene no, ɔbɛto nipa no bɛn, ɔno n'adwene no ɛkita no no a ɔde yɛ adwuma no, adwene no so. Ɛnti nipa no yɛ dɛn? Ani bere no. Hu sɛ ɔno ne nipa no hyɛ berɛ no, ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ pɛ. Adwuma wei so a yɛyɛ no ɛnyɛ fitter adwuma, ɛnyɛ mason adwuma, ɛnyɛ contractor work na maka sɛ merekyerɛ wo, woba wo mɛ aba abɛto me. Yɛakɔ nkotodwe akɔ Nyankopɔn anim abisa Nyame sɛ, Nyame, ɔpanin a waba me nkyɛn yi, sɛdeɛ ɔbɛyɛ ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie? Nyankopɔn bɛkasa, mpaninfoɔ bɛkasa. Ɛna mpaninfoɔ kaa sɛ, Mise wobɛtwa ɔkɔte ne woannya antwa, opioto nyɛ dɛn, ɛnka hɔ. Mese deɛ opieto nka hɔ. Woba na yɛbisa mpanyimfoɔ sɛ deɛ yɛbɛyɛ no ɛbɛyɛ yie anaasɛ ɛnyɛ yie a, yɛn sɛ yɛbɛdane obi biribi asan de ama wo aba ama woasan dan w'akyi. Ka a wobɔeɛ nyinaa mɛsan adane ama wo. Woba a asɛm a mekaeɛ wobɛto me dan mu a saa na mɛsan aka akyerɛ wo. Yɛkɔ mpanyimfoɔ no anim a saa na mɛsan aka akyerɛ wo. Mentu ntasuo mfa m'ano nyɛ dɛn mfa. Ɛna mekyerɛ wo sɛ sika dwuma no yɛ wom ahodoɔ different different. Obi bɛfrɛ wo abisa wo nana wose sɛn? Me se ɛyɛ three point five but three point five no akyi no yɛwɔ mu ahodoɔ difference ɛwɔ hɔ nom tu anammɔn pa obi bɛka sɛ han wate sɛ obi wɔ hɔ nom ɔse forty million fifty million hundred million ɛno na ɛyɛ adepa no wobɛtua contation fee ɛdeɛn deɛn fee ɛnkɔsi aga wode ɔyare ɛbɛkɔ akɔma sɔfo sɔfo bi mu kɔ ɛsi bi mu aba sɛ ɔmu yi numbers ɔmu yɛ sika ne nyinaa no yɛ ntorɔ Bɛn me a wohwɛ me me nyɛ sɔfo Reginald ti wo a wonim me wonim me wopɛ sɔ me old video no so mo bɛhwɛ ɛno so bɛba mu akɔ me old video no wobɛhwɛ me na obi anka sɛ me yɛ sɔfo me nyɛ sɔfo sɔfo na maboa no a watɔ kootu abrɛ me andamahye a wohwɛ me yi sɛ wotie me mɛtumi aka sɛ n'adwuma na makɔ yɛ a meba a wohwɛ me wohwɛ passport ne nnɔma ɛgu me nkyɛn a n'adwuma na makɔ yɛ a meba no ɔpanyin Wompɛ wei wopɛ dɛn? Wopɛ wɔn a wɔabɛtena wɔn nkyɛn wɔn de kam ayi ɛɛ mborɔfo yi videos yi ne mborɔfo car yi na wɔn de ma saa ɛno na mopɛ kɔ wokɔ akɔtu sika kun awie no akyire no na wode yɛ dɛn wode sum no eba sɛ red night me mboa wo me deɛ meyɛ baatan me tumi na me use no ɛyɛ baatan yɛse akora twa akora no gu wo nan so a akora no gu wo nan so a yɛyɛ dɛn. yɛpepa yɛntwa. Me me ne wo kasa nyina amanfoɔ frɛ me ɔpanyin tu anamɔ ma me fa me nɔmba no mfa ma obi fa me nɔmba no yɛ dɛn fa ma obi ɛlɔ ɔpanyin ɛɛ agya me gu so a meyɛ wɔ odwuma no ɛno nti no mbrɛ pa no san frɛ me me te afidie anim a mekasa nti no mbrɛ pa no san frɛ me wate ahaa ɛɛ. Biribi a bɛyɛ yie wate aha ok bye yɛsɛ yɛ na ɛka no adwuma pa na ɛfrɛ no ho ɛgu so yɛyɛ obi kura adwuma a ɔma aba no ɛna mɛka akyerɛ ɔno nipa a mekɔ no hɔ no ɔna afrɛ me no sɛ na adwuma no yɛgu so woba a mɛyɛ wo de ama wo wompɛ wie wopɛ dɛn sɛ nipa no na nka ɔte ne nka wobɛhu sɛ mpanimfoɔ adwuma menyɛ nkɔla adwuma wɔ ha woba ɔba abɛto me menyusu bodyguard so W'aben a w'aben, tumi ne kita wo akita wo. Ɛnyɛ agorɔ na yɛbɛdi no wɔ ha. W'ani abere sɛ wobɛba a, bra mɛboa wo. Woba so a wobaa bɛhu sɛ me yere ne me mma wɔ fie. Saa wo sika no, ɛnyɛ sika bi ama me. Haa? Wo deɛ no sɛ woba a, kita white one sei ara. Mmaboa no deɛ ndidi. Da a wobɛba no aka bɛyɛ three days na wobɛba a saa day no adeɛ bɛkye na wobɛba a mɛndidi. Woba aborɔnoma no ntumi nkita mba woba a yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛnya bi wɔ ha de ama wo. Dodoɔ a ɔbɛdi no wo sika no ɛbɛba. Mese dodoɔ a ɔbɛdi biara no mo ba baako sei ɛyɛ sɛn? Five hundred million. Wompɛ wei wopɛ dɛn maame. Wopɛ wɔn a wɔn de yɛfrɛ no sɛn saa mborɔfo yi ɛyɛ pictures yi na wɔn te akyire wɔn rekasa wonhu nnipa no anim na wapagya ofi kɔ akɔma no akyire no wobɛfrɛ me a wose hann wokɔɔ nsimasi hɔ wokɔɔ hefa sei na akɔto mempɛ saa complain no mempɛ saa complain no wotie me but ayi camera man ɛndɛ me mmaa sɛ me mbɛyɛ dɛn mebɛyɛ nsɛnkyerɛnne Ghana fo wɔn aba no bebree no ara pɛ nsɛnkyerɛnne. But sɛ na wode wo car no firi baabi tɔnn ɛba Asampa yi ɛɛ Sampa road yi sɛ sɛ na wate me nka a woreba yi wiase no sɛ na maboa obi a wo nnɛ waba no odwo adwuma a wosɛ wode ato m'anim no mɛyɛ w'adwuma no saa ama wo me mmɛ wo mmɔ mfa camera mmɛsi me so na masan akɔyɛ w'adwuma ama wo na w'adwuma asɛe wo so di me ho adanseɛ pa sɛ na wobaeɛ no mekita me nsam sika ɛde ma wo bɛɛ mɛkyerɛ sɛ wiase no Wonya sika so a, anaasɛ woyɛ adwuma pa a, biawsɛm, woba me hɔnom na meboa wo a, biawsɛm, ma wo yɔnko, na ɔyɔnko da ne wo da. Sɛ nnɛ woyɛ woyɛ obi papa a, daakye obi de bɛyɛ wo ba. Ha? Enti yɛ obi deɛ yie. Mefiri kwan so baeɛ no no, wotie me, masa? Sika yi, mese mede ma cameraman. Cameraman! Wo no nkwadaa mo dɔɔso wei yɛ dɛ ɛyɛ sika me nkpa sɛ me bɛ yi sika wei me yi mmi ankasa me botom me de ma camera man camera man me de ma wo fa wo ne wo nkwadaa wo ne wo nkwadaa no mo nfa na mo nfa nyɛ dɛn ɛnfa ntɔ biribi ndi anaa mo nfa ntɔ fuel ɛngu mo car mu na mo so mo kɔ a mo bɔ mpaeɛ na mo abɔ mpaeɛ ne bi ama me ɛfisɛ wiase no obi boa wo anaa wo so wayɛ dɛn waboa ne bi ɛnka nkyɛn me sɛ bi a sei anaa sɛ sei ɛnti no wo nko a wobɛdi Yɛsɛ wiase wonu nsa hohoro so a wɔne mpanyimfoɔ na ɛyɛ dɛn? Ɛto nsa. Ɛhaa. Wo ba a, mese wo tɔ aboa wei bi se ba a, sɛ wo yɔnko bi agye wo sika adi akɔ baabi a wadaadaa wo, wode wo kaa kɔma obi sɛ ɔntɔn ma wo, wo kaa no koraa ɔde adwane, sɛ obi adaadaa wo akyim wo saa agye wo sika, aberɛ a nipa no sɛnea ɔnyaa gyidie kɔɔ nipa no koraa no Wankɔyɛ dɛn akɔto nipa no na nipa no asan adaadaa wo asan akɔpɛ case bi ama wo no maame ka wakoma too yam ɛndɛ na wahyia me na me ne saa nkorɔfoɔ no yɛn nyinaa ɛnyɛ pɛ yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ pɛ nti no tu anamɔ. Sɛ wo a wohwɛ me sesei na wo yɛ dɛn wo wo wo bɛtoo so a fa nɔmba no ne frɛ me bisa me sɛ na ɔpanyin lord na wo se sɛn na makyerɛw sɛ me sisi na wofrɛ me a me ara na mɛ peke bcos babia nya adwuma na tumi no kita me bɛ mewɔ nkwadaa wɔ hɔ nom agya yɛse mpaninfoɔ no ba a akwadaa na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ sei ne sei na mpaninfoɔ kaayɛ ɔme se saa sika wei nyina sua me se monyɛ dɛn mongye bi nka ho na momfa nyɛ dɛn ɛse sɛna mo baɛ no me mamma sɛ mebɛ yɛ dɛn mebɛ yɛ nsɛnkyerɛnee akyerɛ obi Ghanafoɔ mo pɛ nsɛnkyerɛnee mamma sɛ mebɛ yɛ nsɛnkyerɛnee ɔpanyini me se mo monyɛ dɛn mongye na mo nso monyɛ dɛn? Momfa ntɔ biribi nyɛ dɛn? Mfa ngu mo kaa mu na monyɛ dɛn? Momfa nkɔ. Ɛhɛɛ. Ɛsɛ mo. Ɛnna yɛka sɛ, Ɛɛ, wiase no, sɛ ohu sɛ ɔyɔnko rekɔ so a, ɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ ma ɔyɔnko no, na wo deɛ ayɛ dɛn? Ayɛ yie. Obi bɛka sɛ, Nnɛ obi te ɔfis, obi anya sika. Deɛ ɔnyaa sika no, ahobammɔ koraa no, wanyɛ dɛn? Wampɛ bi. Sika no yɛ sɛ ɛhye no, afei na ɔbɛpɛ hobammɔ. Adɛn ntia? Obi tumi nya sika kɔ na watɔ tuo de ato ho, ɔsɛ wabɔ ho ban. Na wura bisa, W'aba wo so tumi wo no ban? Etuo no deɛ wɔ hɔ o, na honhom mu nso no ɛ? Bisa wo ho. Wo nso woyɛ banga adwuma nti wompɛ hobammɔ. Asɔfofoɔ koraa a yɛyɛ wɔn, yɛne wɔn wɔ hɔnom no, bebree no ara yɛ dɛn? Bɛgye hobammɔ. bɛgye nnoɔma kɔhyɛ asɔre ase sɛ na asɔre bɛyɛ yie nam dodoɔ sɛɛ nkwan nam dodoɔ nyɛ dɛn ɛnsɛɛ nkwan nti tu anamɔn nɛ bra tu anamɔn pa tu anamɔn dɛn pa na wiase nɛ ɛnam dua so ɛna ahoma yɛ dɛn saa ɛna ahoma ho soro. Ɛnam dua so na wɔayɛ dɛn ehu soro? Tu anamɔn na bra Red Nati Ishallah o Nyame din mu nti W'ani mu nyɛ dɛn engu ase Ɛyɛ bosea koro a bɔ na bra Mese ɛyɛ bosea a bɔ na bra Sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ nipa no koro a ɔne no reba no ɔbɛtumi adi w'akyi aba a Dwene nipa no mbra But deɛ merekyerɛ no sɛ ɛno no Ɛno no ɛwɔ mu no ɛno deɛ wonni akanso a yɛntumi nyɛ mma wo Ɛsɛ ɔbaa sɛ ɛnde ɛbɔ odwatire But three point five sika no deɛ ɛnyɛ sika biaa wofrɛ me a mɛka akyerɛ wo three point five deɛ no ɛno deɛ wofrɛ me a mɛkyerɛ wo sika a wobɛnya ɛna da biaa deɛ no ne ɛɛ da biaa deɛ ne day biaa ne ayi no ɛno no woba na wonni accounts deɛ a menyɛ mma wo wowɔ w'adamfo bi wɔ accounts a wobɛtumi agye na wobɛtumi agye na accounts number woba yɛwie a na wode ne sika no akɔyɛ dɛn sika wei a wahu no ma ne mma sɛ mebeyi. Wei mede rema yɛfrɛ no sɛn, cameraman ne ne ne nkwadaa a wɔwɔ akyire a wɔn wɔn ba bɛhwɛ deɛ Red Natty tumi no yɛ no sampa kwan no so no, obi anim, Abidjan road, obi wɔ no ɔbɛfrɛ me aka akyerɛ me sɛ ɛkwan no yɛ dɛn, ɛwa, ɛkwan no nwa, kwantiatia koraa yɛ musuo, wokɔ ɛhefa ɛhefa no, wokɔ a ɛkɔsi wo sɛn, wobɛkɔ na body guard san gu hɔ, menyɛ body guard adwuma. Wo frɛ me na nyɛ me na mɛ peke call no a anaa wo ba na wa mɛto me a san wo ba so a me nto fence wall wo kɔ na ɔma to fence wall a dwane ɛsɛ o yɛ nya yɛ onya mia wa wo ni bibi a ɔbɛ ka me boa wo kɔɛ so wa nka akɔ to nipa no wa wo kɔɛ no wo kɔ na akɔ to body guards and boys wo kɔɛ kɔ na wa nhu nipa no ɛte sɛn wo kɔɛ wo nhu nipa no wo san kɔɛ mo body guards san gu wɔ nti deɛ no sɛ nipa no bɛ timi aboa wo ɔntimi mboa wo Wo ba ɛyɛ sei aa bi a ɛna nka mɛyɛ dɛn Wo ba sei bi ɛna mɛyɛ ama wo Wo ba sei aa bi es ɛna mɛyɛ ama wo Me wei mede ma camera man Mamma sɛ me chante ah Tumi no kita wo ɛkita wo Na ɛnyɛ kwankyɛn adeɛ biara na ɛyɛ dɛn Ade papa Wiase no yɛwɔ ade papa wɔ hɔ na yɛwɔ bɔne wɔ hɔ Ɛna mede ɛka ka kyerɛ wo sɛ Me deɛ red nothing me tumi no deɛ hu sɛ adeɛ bi a ɛda biara no bɔnwono yɛ dɛn ɛbata ho wo a wodi wo nim koraa wonim wonim sɛ adeɛ bi a ɛyɛ dɛn bɔnwono bata ho ɛnti wo a wafa me nɔmba no di me ho adanseɛ ɛkyerɛ obi sɛ ɛyɛ a wo anaasɛ ɛdeɛn ɛka na ame ne wo ɛno nti wo wosiesie tu anamɔn na bra adeɛ bɛkye frɛ me sɛ na ɛɛ red nothing lord me nam kwan so a me yɛ dɛn ɛɛba na me no Meyɛ obi a mentena faako bɛn sesei deɛ maba sɛ metwa bɛyɛ two years bɛn ndɛ me a me ne wo kasa yi ɛdɛɛ bia mewɔ nipa dodoɔ a mehwɛ ɛdɛɛ bia mewɔ nipa dodoɔ a mehwɛ nti woyɛ ready frɛ me ɛbia kyena na wobɛba a frɛ me sɛ ɔpanyin ɛkyena a mɛba nti no fa me kyɛ kyena foɔ no na me mfa wo nka ho wo a wo me wo hwɛ me no ndɛ mekɔ di me ho adanseɛ fa me number ɛgu hɔ nom me number naa na ɛgu hɔ nom no.

wɔn pɛpɛ ne wɔn mmara na bra hwɛ wɔtumi gyina hɛ sɛ ne ma me sɛ ne wasɛ de wayɛ sɛ wo ahu so a ɛse bra na na hɔ wɔn bɛtɔ a meka ne tia kyerɛ wɔn wɔn bɛtɔ hea meka ni ni problem